Insellmulkom u nilqgħukom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. U din il-ġimgħa propju qegħdin Marsaxlokk, fil-Ponta tal-Qrejten, fejn qed jinbena breakwater ġdid b'investiment ta' erba' miljuni, illi parti minnhom ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Tajjeb illi ngħidu illi grazzi għal Infrastructure Malta, dan il-breakwater qed jinbena u ħa jkun qed itejjeb l-aċċess u l-użu tal-port ta' Marsaxlokk. Il-breakout huwa propju dak fejn għandna dik il-marka sewda bl-isfar hemmhekk. Marka!
Il-breakwater se jnaqqas il-forza tal-mewġ li jidħol fil-bajja ta' Marsaxlokk u li jikkaġunaw ħafna ħsarat kemm lid-dgħajjes tas-sajjieda kif ukoll il-binjiet, strutturi u attivitajiet ekonomiċi madwar il-kosta ta' dan il-villaġġ pittoresk. Il-breakwater se jkun twil madwar 110 metri u qed jinbena f'fond ta' madwar 3.5 metri taħt il-livell tal-baħar. Il-wiċċ tiegħu ser ikun wiesa' ma' sitt metri. Qiegħed hawnhekk biex nurikom eżatt x'qed isir bħalissa. Bħalissa qed isir it-tħammil bejn wieħed u ieħor f'da' 700 metru ta' hawnhekk. kif ukoll bdew l-ewwel strutturi li fuqhom se jistrieħ il-breakwater. Kif qed taraw din daqisu linja u barra li hija purtiera apposta biex meta jsir it-tħammil u jinqala' trab u l-ħmieġ ma jniġġisx il-baħar kollu ma jniġġes dil-arja li mbagħad titnaddaf u allura kemm jista' jkun nkunu żammejna l-baħar nadif. Il-proġett qed jinqasam f'fażijiet ta' bejn wieħed u ieħor sitt metri kull darba. Li qed jiġri huwa li permezz ta' dan il-makkinarju hawnhekk qed jitħaffer u jitqatta' l-blat. U mbagħad b'din il-gaffa, jekk nistgħu ngħidulha hekk, tal-makkinarju taw qed jiġi imħammel il-qiegħ tal-baħar jintrema ġo dik il-kaxxa. Wara dan il-proċess imbagħad issir sodda tal-konkos biex bħal speċi ta' jiġa invellat il-qiegħ tal-baħar. U mbagħad li qed jiġri, qed jiġu l-bugħaddasa u flimkien jiddirezzjonaw erba' livelli ta' blokok tal-konkos. U dan qed isir biex jinbena ħajt mill-qiegħ sal-wiċċ tal-baħar u dejjem ħa tibqa' ħierġa 'l barra. Il-blokki mbagħad se jintlew bil-konkos u dal-proċess jibda jiġi repetut kull sitt metri sakemm eventwalment jitlesta l-breakwater kollu. U mbagħad fuqu jinkesa b'wiċċ illi dal-wiċċ jissejjaħ, ħa ngħidilkom bl-eżatt, il-wave wall, illi jkun bħal ħajt ogħla mil-livell ta' l-ilma. illi fuqu eventwalment imbagħad se jitwaħħlu dawk il-ħafna blatiet illi jwaqqfu l-mewġ milli jidħlu fil-port ta' Marsaxlokk. Biex tieħdu idea, il-breakwater se jiġi jixbah il dak illi naraw Għawdex hekk kif naslu l-Imġarr.
Dan mhuwiex l-unika proġett li Infrastructure Malta qed tagħmel sabiex tgħin lis-sajjieda ta' Marsaxlokk. Fil-fatt, fiż-żona tal-magħluq. Hemmhekk ħa jkunu ukoll qegħdin jinbidlu u jitranġew ukoll il-puntuni li jorbtu id-dgħajjes tas-sajjieda għax bħalissa tant qegħdin fi stat ħażin li bilkemm jistgħu jintużaw. Ekku dawn barra l-iskali, tiftakru kontu ġejtu miegħi morna nduru dawra l-iskali kollha ta' tal-bajja ta' Marsaxlokk illi llum il-ġurnata huma lesti u jistgħu jitgawdew u jintużaw mis-sajjieda u mhux biss, tajjeb? Sinjuri dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa, nispera li ħadtu gost. Like fuq Facebook u subscribe fuq YouTube narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Ciao ciao!